אז קען זיין איבער א שטיק צייט ארום ענדיגט זיך די פאסט, ווייל אלעס גייט היינט אימעיל, אנליין, און מ'ווייסט נישט וואס צו טון וועגן די אינוויטעישאנס, אבער די שטאט איז מסכים אז אינוויטעישאנס זאל מען ווייטער דעליווערן. יא, און טעשנס גייט אפילו די פאסט סטאפט זיך, ווי באלד פאר הונדערט און פֿופֿציק יאר צוריק איז געווען די איינציגסטע וועג וואס מען האט געקענט איינמעלדן פאר א חבר, פאר א ברודער וואס וואוינט אין א אנדערע מדינה אז מען מאכט א חתונה נאר מיט א בריוועלע, און הגם היינט איז שוין דא א וועג וואס מען קען מיט איין באטן אויפן טעלעפאן איינלאדענען. די גאנצע משפחה און די גאנצע אלע חברים, דאך האבן די עסקנים געשתדלט, די נייע גאווערנער האט צוגעזאגט מיט די מיט די מיט די אסעמבלי מענס אז פאסט מעט ווייטער שיקן אינוויטעישאנס, ס'קען אפילו זיין אז מ'עט אנהייבן שיקן פאסט מיט א פערד און וואגן, נישט משנה צו זיין פון די מסורה פון הונדערט פֿופֿציק יאר צוריק, ווייל ס'איז זייער וויכטיג. ער דאווענט מיט אים אין איין בית מדרש, ער זעהט אים יעדן טאג, אבער האסט מיר נישט געשיקט קיין חתונה בריוול, אה איך זאג דיר איך מאך חתונה, טוסט מיר אזוי זאגן דו מאכסט חתונה, טוסט מיר שיקן א חתונה בריוול, אין די נייע דזשודעיקא סטארס קומען יעצט ארויס מיט א נייע לעדערנע בייטל פאר די אינוויטעישאנס, יא. יא, ס'איז דא איינער וואס האט עס שוין געכאפט, שוין אויף די קאפירייט אויף דעם, ס'איז זייער איידיע אז זיי שיקן פאר יעדן איינעם א עקסטערע לעדערנע בייטל מיט די אינוויטעישן. דאס איז זייער וויכטיג, זייער וויכטיג. נאכדעם וועט מען מאכן א תיבון דאס צו דעקן, מען וועט רופן די גאנצע משפחה, מען וועט בעטן יעדער מוז העלפן די ברודער חתונה מאכן, ווייל ער מוז שיקן אינוויטעישאנס, ער מוז, אז מען מוז, ווייסט וואס מען מוז? ווייל יעדער טוט עס, און אז יעדער טוט עס מוז מען עס מאכן. ווען איך בין געווען א בחור'ל איז נאך נישט געווען איינגעפירט, נישט צו לאנג צוריק, יעצט די קומענדיגע ראש חודש כסלו ווערט צוויי און צוואַנציק יאר שכוח אייבערשטער פון מיין חתונה, איך האב חתונה געהאט ראש חודש כסלו, איז נאך נישט געווען איינגעפירט אז מען מאכט באווארפנס, ס'איז געווען דעמאלטס די גרויסע גרויסע גרויסע בעל בתים, הייבסט איין קינד, משפחה וואס קומט סיי ווי סיי פון אויסלאנד, צוזאמגענומען, מען איז געגאנגען מאכן א באווארפן. היינט מוזטע מאכן א באווארפן ווייל יעדער טוט עס, איי ס'איז נישט דא קיין געלט, ס'קאסט נאך צען טויזנט דאלער, נישט צען טויזנט דאלער, די זאל קאסט נאר צוויי און די קעיטערינג קאסט נאר דריי, און אויב לייגסטו צו צו יעדן איינעם א פיקל. איז נאך א קוואדער פאר א פארשן? נאך א קוואדער פאר א פארשן? ס'איז נישט קיין סאך געלט. וואס מאכסט דיך נאריש? ס'איז נישט געגעבן קיין סאוער פיקל אין די טעלער. עקסטער פאר יעדן איינעם. און פארוואס זאל נישט זיין דאס אויך און דאס אויך? און ס'קומט אן צו צען טויזנט, פופצן טויזנט. מ'וועט צוזאמנעמען די משפחה. יעדער מוז געבן פאר די ברודער און שוועסטער וואס מאכט חתונה. ווייל ער מוז. מאכן א באווארפן, פארוואס מוז ער? ווייל יעדער טוט עס! ווייל יעדער טוט עס! האסט פארשטאנען? פאר דאס האט מען געפוילט אז ס'זאל בלייבן אינוויטעישאנס אפילו עס איז נישטא קיין פאסט, מאכן אינוויטעישאנס, און אזוי כהנה וכהנה, און אידישע קינדער פאלן חלשות. און מענטשן גייען, מענטשן גייען קוק ביי חתונות. א בחור'ל פארציילט מיר, ער איז אריינגעגאנגען צו א חתונה, און ער האט געוואקט צו, ער האט נישט געוואוסט דאס איז די מחותן, און ער פרעגט אים, ווער איז די בעל שמחה? זאגט ער אים, קום איך דיר ווייזן. ער טראגט אים אריין אין אפיס אויבן די זייט פון די חתונה, דאס איז די בעל שמחה, איך בין דער בעל חב ד, דאס איז דער בעל שמחה, ער האט געמאכט שיין פרנסה היינט, און יעדע זאך, נישט קיין סאך, עס קאסט נישט קיין סאך געלט לעולם א חתונה, נאר אויב דו ווילסט אויכעט א סטעידזש פאר די מוזיק, איז עס נאך וואן סעווענטי פייוו. דו גייסט באשטעלן א סטעידזש? ניין, ס'ליגט דא אין די שאפע. אבער אויב מ'דארף עס אראפלייגן פארן שפילער איז נאך וואן הונדערט סעווענטי פייוו, ניו וואן הונדערט סעווענטי פייוו פון דעם אליינס ווערט מען נאכנישט קיין בעל חוב, און אויב דו ווילסט דאס און אויב דו ווילסט יענץ, און ווער איז און ווער איז די בעל שמחה, זאגט אים דער בעל דער מחותן זאגט אים קום איך דיר ווייזן ווער די בעל שמחה איז, דער וואס זיצט אין די שטיבעלע מיט צען סקרינס און ער קען מיטהאלטן די שמחה פון אלע זייטן. ער קוקט דא און ער קוקט דארט און ער קוקט דא און דארט, ער די בעל שמחה, און וואס בין איך? איך בין די בעל חוב, ווייל יעדער טוט אזוי, ווייל יעדער טוט אזוי, און אונז ברסלב'ע וואס מאכט מען חתונה דא אין בית מדרש, ס'גייט יעצט זיין דודי'ס חתונה די איין און פערציגסטע חתונה, אונז זעמער די נעבעך. נעבעך פאר דיך דודי. נעבעך פאר דיר אז דיין טאטע דארף דיר נישט העלפן חתונה מאכן. נעבעך פאר דיר אז דיין טאטע קומט און עס קאסט אים גארנישט, ער גייט זיין א עכטע מחותן, א עכטע בעל שמחה. נעבעך פאר די חתן און כלה וואס גייען זיך דא פרייען און זיי האבן חתונה נישט פאר די אינוויטעישן און נישט פאר די טשאקלעד וואס מען טיילט אויס ביי די מצוה טאנץ. און נישט פאר דעם טאג פונעם חתונה ווייל זיי האבן זיך זיי האבן זיך זייער זייער ליב און ביידע ווילן טון רצון השם זיי גייען אויפשטעלן א שיינע שיינע הערליכע שטוב נעבעך נעבעך איך גיי היינט ארום אין זאלן און חתונות איך קוק אויף מענטשן איך טראכט אקעי ס'מוז זיין אז איך בין משוגע ווייל קוק, אלעס גייט אן, פערציג טויזנט דאלער א נאכט, פופציג טויזנט דאלער א נאכט, הונדערט טויזנט דאלער א נאכט, איז ווען דו נעמסט די געלט און דו קויפסט מיט דעם א שטריימל, ביסטו אויך א גנב, אבער מען קען זאגן, קוק אהער, ער גייט גיין מיט די שטריימל פאר אפאר יאר, ווען דו נעמסט די געלט און דו קויפסט מיט דעם בריליאנטן מיט דיימאנטן. אויך נישט גערעכט, אויך נישט גערעכט אבער האסט עס נישט צוריסן, מענטש האט א רינגל קען עס קען עס גיין צוריק איינקויפן, איינטוישן, פאר אפאר שעה א נאכט א תנועה, פאר אפאר שעה א באווארפן, נאך גיין צורייסן א פעקל געלט, זאג מיר דו ביסט אינגאנצן פארריקט? איך בין הייזעריג אבער פלוצלינג קומט ארויס א שיינע קול. ביסט אינגאנצן פאררוקט? דו לאכסט? איך בין געווען ביי א חתונה און איך זעה די מחותן, ער זעט נישט אויס צו פרייליך. איך פרוביר אים פרייליך צו מאכן, איך טאנץ מיט אים. זאגט אים ראש ישיבה, איך בין א געשאכטענער אויף ביידע סימנים. ווייסט מיין סימנים? וואס? ניין, ס'איז דא אזא הלכה אין הלכות שחיטה ווען מ'שחט א בעל חי, איז דא צוויי פייפס, איינס וואס מ'אטעמט איינס וואס מ'עסט, צוויי סימנים, מ'דארף ביידע דורכשניידן ס'זאל זיין כשר געשחטן, און געשאכטן אויף ביידע סימנים, כ'האלט ביי די ערשטע קינד, גארנישט געענדיגט, שוין א בעל חי, איבערנאכט נעבעך, ביז יעצט בין איך געווען א בעל בית'ישע איד. כ'האט אוועקגעלייגט א פופציגער אין די זייט, כ'האט אוועקגעלייגט, כ'האב געבארגט פאר שוואגער א צוואנציגער, צוואנציג אלפים האב איך געהאט אין די געמאכט צען, ווייסט א מענטש האט ביז הונדערט טויזענט דאלער אוועקגעלייגט, ער פילט געענדיגט, מ'האט אלעס ארויסגע'גנב'עט פון מיר, און מ'מאכט עס מיט א מורא'דיגע חכמה, מ'שפילט מוזיק, מ'רופט אראפ זינגערס בשעת מעשה, ביי די ביי די מלחמה. היבשע לפידן איז עס געווען, מען האט געברענגט די נעבעך אידן אויסצושעכטן, האט מען געשפילט מוזיק, מען זאל נישט כאפן וואס דא גייט פאר, מען שפילט מוזיק, מען טאנצט, דער מענטש ווערט געשאכטן דא אויף אלע סימנים, אה, דער חתן קען שוין נישט האבן א פלעינע קיבאורד, ער מוז האבן א פידל, ער מוז האבן א פאוקער, ער מוז האבן א פייפער. רבונו של עולם, אזא צרה, איך געדענק נאך איך בין געשטאנען דא אין די זייט ביי די פישקעס, זאגן מיר צוויי אינגעלייט זעסט ראש ישיבה האט זיך אנגעפאנגען קאראנע, אלע גייען שוין חתונה מאכן אזוי ווי דער רבי וויל, געדענקסט? דו ביסט געווען ביי די שמועס? דו געדענקסט? ווען מענטשן קומען זאגן ש'שיבה, ס'איז געענדיגט מיט די חתונה דא אין שיבה, יעדער גייט חתונה מאכן אין הייזער, אין בעקיארד, שטעט, זאג איך הלוואי, אבער איך זאג דיר אז ס'וועט ווערן ערגער ווען קאראנע וועט אריבערגיין. ברוך השם אונז זעמיר מקורב צום הייליגן רעבן, דער רבי נעמט אונז ארויס פון כח המדמה און ברענגט אונז צו שכל, לערן מיר דורך א שטיקעלע ליקוטי מרן, א שיעור אין ליקוטי מרן, צריך אדם להוציא את עצמו מכח המדמה ולבוא אל השכל. ווייסטו וואס כ'וועל נישט רעדן פון חתונות, ווייל ווי לאנג עטץ חתונה מאכן וועט נאך נעמען אפאר יאר, כ'רעד צו די חתנים, די אייבערשטער העלפט עטץ האט חתונה, עטץ קענטס ענק נישט מישן מיט ענקערע עלטערן, וויאזוי ענקערע עלטערן ווילן ענק חתונה מאכן, דו זאלסט נאר נישט ארויסציען נאך געלט, ווען דו גייסט איינקויפן דריי גוט, און דער אינגערמאן וואס שטייט דארט קוק אהער, פידזשאמא נעמט מען פינף סעט, מ מ נעמט. מ'נעמט? פון ווי נעמט מען? פון ווי נעמט מען עס? מ'נעמט פינף פארן? מ'דארף איין פאר, מערסטנס צוויי, אז איינס וועט זיין שמוציג און מיין ווייב וועט נישט גלייך קענען וואשן, וועל איך אנטון נאך איינס, די איבעריגע לאזט זיך שוין קויפן נאך די חתונה. יעצט השם. מען נעמט דריי טיש כאלאטן. אזוי מען נעמט פון ווי נעמט מען? ס'איז אמאל געווען א ארעמאן ער האט געעפנט א גאדער פסח ביינאכט און ס'שטייט קאדאיש קיי. יחץ, מען נעמט די מיטעלסטע מצה, ער האט נישט געהאט גארנישט, ער האט קיין מצות, און ער טאר שרייען רבונו של עולם פון ווי נעמט מען עס, די הגדה זאגט נישט פון ווי מען נעמט עס, מען האט נישט קיין מצה, ווי נעמט מען די מצה? און עס גייען אין שיך סטארס און זאגן אה א חתן, געווער! די טאטע זיך ארומדרייען פאר איין מינוט, די מאמע וועט ווערן ביזי פאר איין מינוט אויפן טעלעפאן, ער וועט איר זאגן קוק אהער, יעצט פאק אריין צען פאר שיך, פארוואס? אפשר זאל איך ענדערש נעמען א מעסער און אריין שטעכן אין הארצן פון מיין טאטן? איך נעם אפאר שיך אויב דארף איך, אויב האב איך געקויפט אפאר פאר א האלב יאר צוריק שבת'דיגע שיך, מ'קען נאך גיין מיט די חתונה, מ'זעט נאך אויס ניי, דאך זייער פיין. איך רעדן צו ענק ווען לייביש שולוויץ חתונה, זיי מאכן א שמחה, מזל טוב ס'דיר געבוירן געווארן א יונגעלע, wow! ווי מאכסטו די זכר? וואס קויפסטו איין פאר די זכר? די חברים וועלן דיר זאגן, קוק אהער, ס'איז א ווינטער שבת, און פארשטייסט, ווען ס'איז א זומער, מ'מאכט א זכר צוויי פארטאגס, קאנט נישט קומען, ווייל ווינטער. דארף שוין ברענגען הייסע פלייש אויכעט. וועסטו דיך לאזן פארנארן? וועסטו נעמען דיין קרעדיט קארד און עס אויססווייפן? מען וועט שוין באצאלן, מען וועט שוין באצאלן. שוין, ביי די זכר וועסטו אויסקוקן אין דיין דמיון ווי וועסט דיך ארומדרייען, וועסט דיך ארומדרייען מיטן באטל ביר, און נאכדעם, און מארגן צופרי, קיינער ווייסט נישט פון דיר, און מוצאי שבת גארנישט, און נעקסטע חודש קומט אן א ביל, דארפסט באצאלן א קידוש, דארפסט באצאלן א זכר, פון וואו? פארוואס? דאס הייסט כח המדמה, דמיון. מאך א וואכט נאכט, וואס מאך א וואכט נאכט? שוין, וועסטו וועלן מקיים זיין די מנהג אז מ'מוז זיך וואשן, וועסטו רופן דיין טאטע מיט דיין זיידע,

באלד העסטו געוואר ווערן אז ס'איז נישט באלד העסטו געוואר ווערן אז ס'איז נישט אלעס. ס'איז אלעס חוץ קוקן אויף די טישן מיט די בענקלעך דאס איז א עקסטערע זאך. וועסט דאך מאכן טיש און בענקלעך ס'איז גארנישט. אז דו האסט שוין טיש און בענקלעך ווילסטו נישט לייגן אין די זייט אביסעלע שיינע זאכן מענטש קומט אריין אביסל נישט מענטש וויל נישט עסן קען עפעס א מיניטשערס נאכאמאל א שמחה ס'איז א שמחה שוין. וועסט דיך לאזן פארפירן פון דיין דמיון. אפסווייפן די קרעדיט קארד, שוין, און נאכדעם? גארנישט, און באלד קומט די אפשערן, און וואס קאסט א אפשערן? קאסט א אפשערן, ברוך השם, נו? כ'האב שוין אפגעשוירן אכט יאר. כ'הער נישט. ווען מען ווערט א יאר אלט דארף מען ברענגען א קעיק? סמעש קעיק? וואס מיינט סמעש קעיק? די קינד שמעשט אריין די קעיק? יא? אקעי. און סמעש קעיק. און נאכדעם איך האב שוין ברוך השם אפגעשוירן אכט קינדערלעך, יישר כח אייבערשטער, וואס מחזיק קאסט. ווער געדענקט? די לעקטער פון די שער מאשין. אז דו פלאגסט איין א מאשין אין די וואנט און דו צינדסט עס אן, עס ציט לעקטער, קאסט עס. די לעקטער פון די שער מאשין. נעבעך דער ראש ישיבה, נעבעך. נעבעך. און ברוך השם איך קום דיר נישט קיין איין דאלער. און איך בעט פון דיר נישט קיין איין דאלער. און דערפט זיך בעט די בחורים זאלן צוזאמשטעלן געלט איז פאר דיר, נאר פאר דיר, פאר דיר, דאס קען האבן א פלאץ, סטיעם זאל ארבעטן ווינטער און עירקאנדישן זאל ארבעטן זומער, נישט פאר מיר. הערסט וואס זאגט דיר? דאס איז חוסר שירעם, הערסט? זאלסט דיך נישט נאריש מאכן, און נישט נאר אין דעם פרט, בפרט אין דיין לעבן. וואס איז דיין אינקאם? וואס פארדינסטו? צוציק! וואס פארדינסטו? דו ווייסט דיין בודזשעט? ווען דו גייסט צו די קאר דיעלער וואסערע קאר נעמסטו? דו גייסט דאס קענען קאווערן חודש'ליך? אדער ס'גייט וואקסן קרעדיט קארדס דא? נאכאמאל נאך די פיטשער. דאס נישט מאכן דאס נישט מאכן די זאך דאס דאס מאכט וואס דאס מיך חרוב מאכן און אזוי דער קאר דילער ווייסט גוט וויאזוי צו רעדן נאכמער איך קען דיר געבן א קאר אזוי אן גארנישט אזוי די ווילסט דאס מיט דאס מיט דאס מיט דאס האך מאל ס'איז גארנישט וויאזוי באצאלסטו עס. וויאזוי באצאלסטו דאס? און ווער זאגט דו דארפסט בכלל א קאר? ווייל דו וואוינסט אין שטאט? וואוסטו פארקן דיין קאר? דארפסטו א קאר צו כאפן טיקעטס? וואוינסט אין אפסטעיט? דארף פארן קומען? שוין, דאס איז א חלק פון די לעבן. וואס דארפסטו דא האבן א קאר? צו קענען רוקן יעדע נאכט און זוכן פארקינג. איין זאך איז א וויכטיגע זאך אז מ'קען, מ'וויל בלייבן אביסל אינדרויסן אויפן גאס, קען מען זאגן פאר די ווייב מ'זוכט פארקינג. דאס איז א שטארקע זאך אז מ'האט א קאר דארף מען נישט גלייך אהיימקומען. מ'שיקט ארויף די ווייב מיט די ווייניגדיגע קינדער ביינאכט. קומט אהיים פון א שמחה, דו גיי ארויף מיט די קינדער, איך וויל טרעפן פארקינג, אזוי קען ער שוין בלייבן א האלב שעה, ער רעכנט אויס ווילאנג ס'נעמט צו לייגן שלאפן די קינדער, נאכדעם קומט ער ארויף, איז אפילו אזא זאך האט דאך אויך נישט קיין פשט, וואס איז די חילוק וואסערע נאמען מ'טראגט מיך אן? מוהרא ש פלעגט זאגן, איך האב געהאט א בחור אין ישיבה פלעגט וויינען, מוהרא ש איך דארף א מיידל מיט א קליידל.

אין שטוב גייען אלע פרויען אנגעטון די זעלבע זאך. די עכטע לעבן וועט נישט אויף די גאס ווען חברים קענען מיינען אז איך האב א לעבן. אונז רעדט מען שוין נישט פינף וואכן אבער מ'וואקט אזויווי צוזאמען נאך אויסצופאפן די וועלט. אין שטוב איז דאך די עכטע לעבן. יעדער איז שוין אהיימגעגאנגען, מען מאכט צו די טיר, מען זיצט, מען שמועסט, מען פארברענגט, מען לאכט, מען שפילט. דאס איז די לעבן. וויאזוי גייט א פרוי אנגעטון? ווייסט וויאזוי? מיט א שמאטע אויפן קאפ. אלע פרויען, חוץ אז זי פירט זיך נישט אידיש. חוץ אז זי פירט זיך נישט אידיש. א אידישע פרוי מוז צודעקן די קאפ. אויפן גאס איז דא וואס דעקן עס צו מיט א שמאטע, און איז דא וואס דעקן עס צו מיט א האר פון א וויידל פון א פערד, איז דא וואס נוצן האר פון א צווייטע פון א אינדיע, איז דא פרויען וואס באשערן זיך דארט פאר די פאר די פאר די קיען אין שטוב, אלע גייען אנגעטון מיט א שמאטע אויפן קאפ, ווילסט עס נישט הערן? קענסט עס נישט אראפשלינגען? ס'איז מציאות. מציאות. אין שטוב ווען מען לעבט די עכטע לעבן, נישט ווען מען לעבט ווען מען גייט מאכן יענער זאל מיינען אז מען לעבט. אין שטוב. שטוב איז דיר פארמאכט. אלע ווייבער אייניג. יא צו ניין? וויאזוי גייט מען ביי דיר אין שטוב מיט א שייטל? נישט אין שטוב, אויפן גאס. גייט מיט א שייטל, אבער אין שטוב גייען אלע גיין זעלבע זאך. א שמאטע, ס'דא א קאמפאני וואס רופט די שמאטע בענדענע, ס'דא א קאמפאני וואס רופט די שמאטע.

כ'האב שוין געזאגט. כ'האב געזאגט טורבאן, טירבאן. אבער אלע גייען די זעלבע. סאו ווען מ'טראגט מיך אן א שידוך. סאו וואס פרעגט זי? דו פרעגסט דעם שדכן ווי זי גייט צו גיין אויפן גאס? און וואס גייען מיינע מיין חברים מיינען אז איך האב? אקעי. דאס איז כח המדמה. דער רבי זאגט מ'דארף ארויסגיין פון כח המדמה ולבוא אל השכל, וואס איז שכל? די אייבערשטער האט געהייסן חתונה האבן, די אייבערשטער האט געהייסן ברענגען קינדער, דאס איז שכל, נאכדעם איז דא דמיון, חתונה הערט גוט וואס איך זאג? גוט? אבער גוט? סאו מ'האט ר' לייב'ל געבעטן אז מ'זאל רעדן אביסל פון זיך נישט וועלן ביי א שידוך, דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן העלף מיך אייבערשטער איך זאל האבן שכל, לעב מיט דיך אייבערשטער, וואס וואס דראמסטו בשעת'ן שו ת, וואס מאכסט דיך נאריש, דו ווילסט דא קומען ביי די שו ת זיץ בדרך ארץ, דא איז נישט קיין בית משוגעים. וויל זיצן ביי די שיעור, זיץ מיט דרך ארץ. נישט איך ווארף דיך ארויס פון דא. כ'האב מיך אויסגענומען דער יאסי איך גיי נישט זיין שטרענג די זמן. ס'דא דא אפאר בחורים וואס איך וואלט ווען אוועקגעשיקט פאריגע זמן יעצט. זענען יעצט אנגעקומען צום שיעור. זענען נישט געווען א גאנצע טאג אין ישיבה. האב איך זיך אויסגענומען ביי די שיעורים וואס מ'זיצט מיט דרך ארץ. און דו לערנסט נישט אין ישיבה, דו קומסט ארויף צו שיעורים, זיץ מיט דרך ארץ. פאלג מיר נישט און מאך נישט קיין אלע משוגענע זאכן דא. דא נישט קיין בית משוגעים. האסט מיר געבעטן איך זאל רעדן פון זיך נישט פיקן און זיך נישט וועלן. בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, מ'טראגט מיך אן א שידוך, איך זאג נישט ניין. יא אבער עס איז פון א צוטיילטע משפחה, זאלסטו גלייך בעטן הייליגער באשעפער העלף אז איך זאל מיך נישט צוטיילן און מיינע קינדער זאלן נישט האבן די נסיון און זאגן צו זיי זיי קומען פון א צוטיילטע, ווייסט א מענטש וואס גייט זיין מיט אים? זי קומט פון א צוטיילטע משפחה, דאס זאל אפהאלטן א שידוך? דו ווייסט וויפיל משפחות זענען צוטיילט און זיי מאכן א שווייג, זיי צוטיילן זיך נישט פאר די גאס, און ווען מען ענדיגט חתונה מאכן די קינדער דעמאלטס גייט מען זיך צוטיילן פאר די גאס. מען האט מורא מען וועט נישט קענען קענען נישט שידוכים, סאו מען לעבט צוויי מענטשן רעדן נישט אינאיינעם אין איין הויז, מען גייט אויספאפן די שכנים אז מען זאל קענען טון שידוכים, וואס ווייסטו ווער ס'קומט פון א גאנצע משפחה און ווער ס'קומט פון א צוטיילטע משפחה? קוק אויף די קוק אויף די קערן, מען האט דיך אנגעטראגן א גוטע קערן א גוטע זאך. יא אבער די משפחה האט נישט קיין געלט, איך הער זאגן אז זיי באקומען יעדע וואך א באקס פון תומכי שבת, איז וועגן דעם מאכסטו נישט קיין שידוך? דו ביסט אזוי זיכער אז דו גייסט נישט דארפן אנקומען צו תומכי שבת? און אז א משפחה בעט פון תומכי שבת א באקס איז עס א בזיון פאר די משפחה? א בזיון איז דיין וועג פון לעבן! פון אויספאפן מענטשן אז דו האסט געלט און נאך מארטגעדזשעס און נאך חובות און נאך קרעדיט קארדס. יא אבער כ'האב געהערט זאגן אז די טאטע דארט ער ברענגט נישט קיין פרנסה און ס'האט צו טון איינס מיטן צווייטן. אל תהי בררן! קלויב דיך נישט, קלויב דיך נישט, ווייל ס'איז דא א שרעקעדיגע זאך אין לעבן וואס מענטשן כאפן נישט ווי שרעקעדיג דאס איז, ס'ווערט אנגערופן יאסי, וואס איז די שרעקעדיגסטע זאך פון לעבן? א שרעקליכע פיינט, מוהראש זאגט יש אויב הנקרא זמן, ס'איז דא א שרעקליכע פיינט וואס הייסט צייט. כ'מעטש כאפט נישט, כ'על נאך ווארטן אביסל, כ'על נאך ווארטן אביסל, און די לעבן גייט פארביי, די לעבן גייט פאריבער. קוק, אז איך וועל זיין א אלטע בחור כך וכך, דעמאלטס וואלט איך עס געטון, נו טו עס יעצט, ווילסטו ווארטן ביז דעמאלטס און דעמאלטס טון? ס'איז געווען אמאל זייער א עלטערע בחור, יעדע שידוך האט ער אפגעזאגט, ער האט זיך פארעלטערט און פארעלטערט, ער האט שוין געהאלטן ביי די פערציג, מען האט אים אנגעטראגן א שידוך, זאגט ער, מען האט מיך אנגעטראגן איר מאמע פאר מיך, איר מאמע האב איך נישט געוואלט, זיך נעמען די טאכטער? בונו של עולם, ווער איז דא גייט פאר? א מענטש וועלט זיך. מרן שרייבט אלע בריוון, קלויב דיך נישט און געב אכטונג פון צייט. עכט די שיעור וואלט ער ווען געדארפט האלטן פאר עלטערן, פאר מענטשן וואס מאכן חתונה קינדער, אבער איך ווייס דאך אז בחורים זאגן אויך אפ שידוכים. וויפיל שידוכים איך האב אנגעטראגן פאר בחורים און מען זאגט מיך אפ. אה אזוי? אזוי? אה. טוט זיך אן א שירצל ביים באקן אדער זי באקט אן א שירצל? אה. ביי אונז גייט מען מיט א שירצל ביים באקן. דיין מאמע גייט נאך מיט א שירצל אין קאך? איינער פון ענק גייט, ענקערע מאמעס גייען נאך מיט א, ווען מען וואשט דישעס מיט א שירצל? אמאליגע פרויען פלעגן גיין מיט שירצלעך. בשעת מען האט געוואשן מען האט נישט געוואלט די קלייד זאל שמוציג ווערן. ס'נישט אונזער גאטונג. ס'נישט אונזער גאטונג. דער נעבעך גייט ווערט עלטער און עלטער און פאלט נעבעך אראפ אין עוונות. און יעדע מאל א מענטש פאלט נעבעך אראפ אין קדושה ווערט ער מער משוגע, פארלירט ער מער שכל. יעדע מאל א מענטש זינדיגט אין פגם הברית. ווערט ער אינגאנצן פארקלאצט און פארדאמט, ער פארלירט די שכל, האסט געזען? דער רבי זאגט, אלע משוגעים, איך זאג אלץ פאר מיינע קינדער, שטיין נישט לעבן א משוגענער! שטיין נישט לעבן א משוגענער! וואס איז? דער רבי זאגט, די משוגעים קומען פון פגם הברית, פון וואטשן שמוץ, פון וואטשן גארבידזש, קוק נאך און נאך און נאך ביז פלוצלינג ווערט דער גאנצער פארטאגט פארטומלט, ממש א משוגענער הייבשט אן אפהיטן. יעדע מאל א מענטש איז פויגן בברית פארלירט ער נאך שכל, נאך אמונה, פאלט אריין מער אין דמיון, מער אין טיפשות, מען טראגט זיך אן א שידוך, יא אבער מיין משפחה וואס וועט זאגן אויף דעם? וואס? ווער איז די משפחה?

פירט מען זיך אזוי ביי אונז, ס'איז דא א נייע אונז. יא אבער וואס וועלן מיינע חברים זאגן וועגן די שידוך? ווער זענען דיינע חברים? ווער איז דיין בעסטע חבר? איך וועל דיר פארציילן וואס דיין בעסטע חבר רעדט ווען ער זיצט מיט א שמועס מיט בחורים ווען דו ביסט נישט דארט, ווי ער לאכט אויפן קול פון דיך. דו גלייבסט מיר? ווער דיין בעסטע חבר? האסט מיר נעכטן געבעטן דער ישיבה זאל מיר זאגן אין פנים אלעס וואס דער ישיבה האט מיר צו זאגן. ווער דיין בעסטע חבר? קום איך דיר מגלה זיין וואס דיין בעסטע חבר רעדט ווען ער איז מיט אנדערע בחורים אויף דיר. ווי מען לאכט אויפן קול פון דיך. ווער דיין בעסטע, זאג מיר ווער דיין בעסטע, ווער איז עכט טייט מיט דיך. ווער איז עכט טייט? יאסי בין איך. שעמי? איך זיץ אסאך מיט שעמי, איך פאר מיט אים אסאך אין די קאר. דו ווילסט נישט הערן וויאזוי? נאכאמאל, נישט שלעכט, ווייסט יאסי איז אזוי. יאסי, ער אנאליזט דיך. ס'איז גארנישט ראנג ווייל ווען איך בין מיט דיר, איך ווייס פשט פון שעמי מאכט אזוי און אזוי, אבער ווען ער זיצט מיט אונז איז מורא'דיג טייט, גאנצע וועלט איז געשטארבן, די צוויי בחורים זענען זייער טייט, זיי לעבן זיך יעצט און זיי גייען זיך יעצט און די גאנצע וועלט, וואס חברים? וואס העט וואס העט שימי זאגן אויב איך גיי מאכן די שידוך טראכסטו טראכסטו אהה און וועגן דעם זאגסטו אפ א שידוך? און שימי טראכט וואס העט חיים מאיר זאגן אויב ווי אזוי ווי אזוי וועט ער עס אנקוקן? וועט ער זאגן יא? אקעי יא האט די שידוך געהייסן? אויב די ישיבה האט געהייסן איז גארנישט אבער אויב נאכאמאל ביסט זיכער? וואס חברים? ווי חברים? ווען חברים? מען טראגט דיך אן א שידוך וואס טוסטו? לויף! לויף צו די שידוך!

און אז איך גיי ארויס מיט איינעם און ס'איז נישט מיין שידוך זאל יענער זאגן ניין, און אויב יענער זאגט ניין זאלסטו אריבער שיקן א שכוח בריוול און שרייבן עכט האב איך געוואלט זאגן ניין אבער מיין רעשיווע זאל נישט זאגן ניין, זאג שכוח פארן זאגן ניין. דאס וועט מיר יא מאכן א געהעריגע לעדערנע צעטל.